Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yaa Rabbi, adaa amma jirra malee amma hin jirru adaa. Adaa duuti sun fagoo nurraa hin jirtu numa bira jirti adaa. Adaa numa amanuudha baay'ee tokko baay'ee tokko na ulfaate. Baay'ee tokko gammaa darasii jechaadha. Yaa obboleetti tiyya maaluma akkana si murtee kanarra si geesse laata? Maalu maalumatu murtee kanaan si gahe? Maalumatu kanaan si gahe laata yaa Rabbi? Nuti hundinuu bakka jirrutti wallaahi billaahi namni kamuu namni addunyaa kanarra jiru hundinuu dhugaa dubbachuudhaaf gubaa keessa isaa namni dhabe hin jiru. Gubaa garaa isaa keessa jiru garaa ufii keessa qabateeti eeguu mucatti tanaa. Yeruma kamuu yeruma isiin koostaarraa taatee deemtu takka isii argee hin beeku ani. Isii yookinnaan yeruma kamuu kolfaa taphattu malee guyyaa takkatti isii yookinnaan gadditee boottu takka isii argee hin beeku ani. Mee dhuga jedhee akkami dhuga jedhee haa fudhadhu mee. Wallah keessi kee haga ammaa darasee na taqabbaluu dide. Na fudhachuu dide keessi kee haga ammaa darasee dhuga jedhee. Garuu ijuma kiyyaan arge akka dhugaa ta'e. Warri bira jiru kan waraabee mul'isaa jiru ijuma kiyyaan arge. Garuu amanuu hin dandeenye. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hin jirraan haguma jiran. Hin jirraan adaa haguma jiran. Yaa obboleeyyan tiyya. Subhaana Allah waan akkanaa kana waan akkanaa kana mee maaluma jettanii murteessitan wama akkanaa kana maaluma jettanii murtee- murteessitan mee isin yoo keessan silaa jireenya addunyaa gubattuu tana keessa bakka gara jireenya nagaa jiraadha jettanii yaaddanii yoo keessan no wallaahi harkaa ofii fiddanii yookiin naan durallee rabbi isinii qaddaree haa jiraatu malee harkaan huutanii of keessaa baaftanii Dhugaa dubbachuudhaaf achitti illee boqannaa qabna jechuun soba. Yoo achi illee dhaxxa achitti illee boqannaa argana jechuun keessan soba. Tuun taanuun geechuudha namaa miti ta'uu danda'a. Wallaahi halkan takka halkan takka mana qabrii buluu irra harkaa luka fixatanii harkaa luka fixatanii addunyaa irra jiraachuutu caalaa jechaadha. Garuu namni yookiin Wallaahi sheyxana kana toybatee ufirraa fageessuu hin dandeenye tokko karama isiin nama ajajje ajajama jechaadha. Baay'ee tokkon ulfaata. Namoonni baay'ee yookiin naan dhugaa dubbachuuf nummaanuu yeroo meqa yeroo asiinis bahuuf yaallee ulaan kunis nutti cufamte ani asiinis bahuuf yaallee ulaan kunis nutti cufamte asitti rakkoof gadadoon baay'een nutti hammaattee jettu yoo nu filannoo biraa dhabnu wantoonni nu murteessinu tokko keessaa wanuma kana jechaadha. Garuu ammootii wanni kun dogongora. Abadan waan silaa ta'uu hin qabnedha wanti nu murteessu jirru kun. Baay'een qormaatamuu dandeetta. Waa baay'een qormaatamuu dandeenya nuti dubartoonni. Waa baay'een qormaatamuu dandeenya. Jaarsaan qormaatamuu dandeenya. Jiruudhaan qormaatamuu dandeenya. Waa baay'een qormaatamuu dandeenya. Garuu ammootiyyuu obsuutu caala. Namni jiru waa hunda arga. Namni jiru Ar'i boruu miti. Kaleessr kaleessis kaleenis ar'aa miti. Har'is boruu miti. Kanaafuu obsutu caala silaa. Qalbiin keenna akkuma harma keennaa rarraafa jedhan dhugaadha adaa. Subhaanallah. Obsuu qabna turre. Ka obsetu obsa aanan goromsaa dhuga jedha Oromoon. Kanaafi ka obsetu har'a yeroo rakkinnaa kana irra darbee boru yeroo bal'oos arga. Namni obse jechaadha. Namni obsine ammootiyyuu asumatti kichuu citee hafa akka mucattii tanaatitti. Wallahi baay'eema tokko garaa na nyaatte. Baay'eema tokko baay'eema tokko jennaan baay'eema tokko garaa na nyaatte. Tokkoffaa irratti amma waa isii rakkoo itti ta'ee rakkisee keessa isii quuqee ii, waan kanaarraa isii gahe garuu Allaahu A'lam wanti nu beennu hin jiru. Akka isiin miidiyaa irra baate sa'aatii sadi sa'aatii afur dura amma sa'aatii afur shan hin ta'a maybe. Sa'aatii afuriif shan dura wanti isiin dubbattee oduu arrabni isii hin goginiin duratti dubbatte haga feetan yoo hojjattanillee yoo maal taatanillee isiniif hin dabartu jette. Yookiin anaaf bakki boqonnaa kiyya qabri jette. Yaa subhaanallah subhaanallah. Hmm? Mee ammaa isinii yookiin warroonni jireenya fooyyee tokkorraa baqqaayanii Tokkoo olii tokkoo gadii jiraachuuf jirtan kan waan kana murteessitan yoo taate, nutiin biyya namaatitti yookiin naannu qoshaashaa namaa nama jala deemaa xaragaa dhiqaa jirru kuni mee maal haa jennu mee? Maal haa jennu yoo isinii isinii silaa jireenya wayyaa qabdan jiraataattan jennee nuti isin abdii isinirraa qabnu maashaallah isinirraa jedhaati abdii isinirraa qabnu yoo isin waan kana murteessitan taate nu atta haa taanu mee nu maal haa jennu mee subhaanallah Mee maal isinirraa haa barannu mee? Maal isinirraa haa barannu? Silaa sirrii wanti kun? Wallaahi sirrii miti. Du'a jennaan waanuma ginnaan raftaniituma kaata isin fakkaataa laa? Bakkee lamuu as hin deebine arrabni keessan takka isin gonnaa ka keessan takka isin gonnaa ka deebi'e isin ji isin hin jiine abadan jechaadha. Ilaa yoqum ilaa yoomal qiyaamaa. Subhaanallah. Maaltu kana hundaa si gahe yaa obboleetti tiyya? Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa kanarratti yeroo gadi bahan waa hundaaf of qopheessuun namarra dirqama. Qeeqaafillee faarsaafillee. Yoo akki ati itti faarfamtu yoo waan xiqqoollee taatu waan wayyaa hojjette hin faarfamta. Innumma ati hojjettu sun yookiin naan garii garii garaa gahuu dhaba. Ati yaada nama hundaa faana bu'uun dirqama sirra hin jiru. Dirqamaa miti sirratti. Abbaan fedhe si jaalate jibbe ati waan wayii karoorfatte yookiin na itti hojjedhee ittiin jijjiirame jettee gara miidiyaa kanaa gadi baate. Yookiin na yaada nama hundaa jala deemuu sirra hin jiraatu. Namoota baay'eedha fakkeenya akka mucattii tana amma gaafa isiin lubbuudhaan jirtu gaafa lubbuudhaan jirtu nama meeqa akka koomeentii isii jala deemee har'uma kana iyyuu har'uma kana odoo isiin hin du'in hin duratti yeroo isiin poostaan gadhiifte. jala deemee wantoota garaagaraa kan barreessaa ture. Waan silaa subhaanallah asirra dubbachuun nama qaanfachiisu. Hmm? Ka dubbachaa ture nama meeqa? Hmm? Waa baay'eedhaan nama qiidha. Kan isiniin jedha salaamtaallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhugaa dubbachuun irraa miira keessa gale wallahi laatiin miira keessa gale. Mm. Egaa maal godhan? Nuti gaafa dhalannee duune wantummaan takkattiin na gubde wantummaan takkattiin wallaahi coggaarraa kiyya na laattu tuni maal jennaan namoota osoo yookiin namoota umriidhaan deemanii namoota gugurdatanii jireenya ofii arganii dhugaa dubbachuudhaaf ilmaa ilmoo ofii arganii osoo addunyaa kanarraa de- illee deemanii ho'aallee miti. Wallaahi namoonni akkasitti deddeemu sun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama tokkooti yookiin akka nama tokkooti diqqoon akka dhagahu malee wallaahi cunqursaa keenya hin gubu. Na- Bakka keessa kiyyatti namoonni wallaahi garaan kee isaanii na gubatu namoota akkam jennaan bakka namoota kichuu citu kanneen Amma mucattiin tun fakkeenyaaf amma mucattiin tun dheengadda tana kan jedhayu ka dheengadda tana tokko walittuu dabalamanii ka walitti dabanii dhiyootan as deebanii ammoo dheengadda tana cidhayyuu godhatan gammachuu ofiitu dheengadda tana argan jechaadha. Osoo ilmuma takkatti illee dhaltee ilma takkatti sanallee osoo hin hammatin gahee kootu jedhee rabbi kanaan sababee jechaadha. Kanaafi ariifatina wallaahi dubartoonni mee ammaa dhiiru dhiiruma ufudhee du'ee jedhan mee ammaa baay'inaan akka argitan jira hin jiru hin jiruushu An garuu Dubai kana keessa nama takka wayii ar- nama takka wayii dhage waggaa lama sadi dura san waggaa lama sadi dura nama takka wayii dhage malee hin jiru jirri baay'inaan dubarti kakachuu of kutu dubarti waan akkanaa irraa dhaabadhaa yaa kee wallaahi ufiinuu duutii maaf ufuutii jedhe oromoonuma ammaa kee guyyaan dhufte Dirqiin nu keessaa baati dirqii. Osoo feenee hin taane, osoo jaalannee hin taane giddi nu keessaa baati. Garuu ammooti maaf ufi ariifanna? Maaliif ufi ariifanna? Wanti baay'ee miira keessa nama galchanii gara sana nama harkisuu danda'a. Garuu ammooti yoo sabarre hoo yoo obsine hoo har'i boruun taatu. Dhabnullee akka dhabnetti hin hafnu. Dhibamnullee akka dhibamnetti hin hafnu. hin kaanaati. Yatti toon fayyaa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf. Ufiyyuu kaatee nagaa ofiitiin viidiyoo waraabdee gadhiifte achi booda didde. Gaafa waan tokko dhabnu gaafa yookiin na osuma dalannuu dalannuu wanti nu dalannu sun waliin nu qabamuu dhabdu namoota fayyaa hin qabne ka deemaniitu dalagachuu hin dandeenye sanni yaadachuun irra jiraata. Ka yookiin naan gadi bahaniitu aduma tana aduma rabbii uume tana iyyuu arguun dharraa hawwii isaanii taatee achumatti ijuma gad ergan isaanan sayaadachuu nurra jiraata jechaadha. Hmm? Fayyaa waa hundaa caala. Fayyaa qabaannaan nu qarallee gaafa addunyaa kanatti illee as dhufnullee harka duwwaa dhufne homaa harka qabannee hin dhufne gara haadha keenyaa keessaa waa hin qabannee waa qabannee buunee ni laa hin buune duwwaa keenya dhufne. Kanaaf ni dabartii ni dabartii kana abdii godhachuu nurra jiraata. Ni dabartii akka dhabne kanatti akka dhabne kanatti nafnu jechuun nurra jiraata jechaadha.